Tenei ka whakaaro ranei, ka noho kati ra te whakakeke noa. He rua nei aku ringa te tuki te ta heke te kau na te mata ariki o te wai. Te aki kau ana mai tena te whare whanauna tangata o Hinemataroa. Nau mai tatou E ngā rangatira, e ngā kupu korero o tēnā kokona kāinga, o tēnā kokona whakaaro, o nā whare korero katoa kei roto i a koutou, nau mai ki tā tātau hōtaka o te reo rangahau i tēnei rā, i te 29 o Hōnonoe, Tika, kua hoki mai māua ko Kahi. Kātahi anō mātau, tātau, te whānau ka hoki mai, mai i Te Whanganui a Tara, ki te mau atu i te ahorangi hou, uh, ki te Herena Waka Marae, uh, ki te Whare Wānana o Wikitōria. Me mihi au ki nā kaikōrero katoa o te tara iti o te whare, o te tara nui o te whare, nā, ngā matua kēkē o te ahorangi hou nei, a Te Teira. Ko aku tuākana wēnei o Ngāti Koura, o Te Teira Davis, ngā kaikōrero o Te Kunena ki Pūrehu Roa, ngā, ana tae atu ki tō rātou e, e, matua kēkē, te pāpā o nā irāmutu, a, Te Kāhautū Maxwell, a, i roto i nā kupu kōrero. Me te whakamihi tonu ki Te Kunena ki Pūrehu Roa, ā, ki te Ahorangi Hēmi Whaanga, ā, Bob me Huia Yonkei mā, me Te Aho Tātairangi i tae mai ki te kaupapa whakaeke o te ahorangi hou, ā, ki te herenga waka. Ā, tae atu hoki ki ngā kōrero i kōrerotia ki roto i te whare, ā, ko tā māua, ā, Ko tā te whānau, mātou ko Whitiaua, ko Ōtere, ko Puhiaurangi me ana mokopuna katoa. Ā, i reira noa iho mātou e noho ana, ā, nā te mea, kei te kōrero mai taku mokopuna, tā māua mokopuna o waka ki a au, ā, kei te hiahia ia ki te hī ika. Ā, ka huri wā māua kōrero ki te kōrero hītaraute. He ika ki roto o Te Whanganui-a-Tara. Engari, me mihi ki te ahorangi hou, a, tana hoa wahine, ko Rachel, nō roto o Poihākena, tā rāua tama, a, Te Ākau, me te māmā o Rachel i haramai ki te tautoko. Tae atu ki ngā pukena kōrero katoa i tae mai. Ko te reo kōrero tēnei e koropiko ana te whānau. ki raro i a koutou katoa mō ā koutou manaaki i tā tātou kaupapa ki te herena waka. E te Ahorangi hou o tēnei mea o te reo Māori, kai tuhi, kai rangahau, kai whakaara i te kōrero, nau mai ki te ao o te o te Ahorangi. E, i pātaitia mai au e te iwi. a, a, kua roa koe e Ahorangi ana, kua koe pia te tau nā koroua, koroua Ahorangi. Mea te au, ka hi mai te kai pātai ki au. Hea te mai a te rangi, a te, a te Ahorangi, e tai. Ki atua, Ināianei, ahakoa ngā mahi kei te mahi au ki Te Whare Wānanga o Awanuiārani me ngā mahi kerēme whenua, tuhi pukapuka, rā atu, arā atu, ko te tino kaupapa kei a māua ko te kuia, te māmā o ā māua tamariki, he aro ināianei ki ngā mokopuna. Uh, e, e, Tokoiwa, toko, e, e waru pea wā māua mokopuna. Ana, kei te rangatahi haere nā mokopuna nei. A, kua tīmata kē nā mea pakeke i te heruheru i ō rāua makawe, nē. Nā, kei te mōhiotia taua te iwi. Ka tīmata ana te mokopuna ki te heruheru i ana makawe, kua ehara hoki te mea ka heruheru a koro i ōna makawe. Ā, Ko te, kua tīmata, ā, he aha, he aha tērā kei tērā taha o te taiapa? Nā, māku e kōrero atu ki a koutou. Haere ahau me ā māua mokopuna ki te awa, ki te āpiti o Waiōeka, ki te Heathroat, tērā atu wiki. Ka mea au, ō, me peka atu ki tētahi Eh, whare kawhe, kei Opotiki. Te tiki he, he, he soi la kei māku, āmen, a inu mā nā mokopuna nei. Ku hoti mātou ki roto, ka noho aku mokopuna he toru. Uh, ko, ko Owaka, ko Ohiwa, me te Waitapu. Oh, tiro tiro haere. A mea mai tēnā he pēnei taku inu, pērā taku, ah, kau kona. Ka kuhu mai e tahi kōtiro āhua rangatahi nei. Ka titiro atu au ki aku mokopuna e toru, ahakoa ki te au e, e toru tika ana nā, nā, nā tuara. Arā, ko te, ngā mea pakeke ahakoa kua āhua parapara hei nā makawe. Ana kua kitea atu au nā, kua tiro e whā nei. E tirotiro ana ki aku mokopuna, ā, kua rongo atu au, Hihihihi! Hihihihi! Ka titiro atu au ki aku mokopuna, I te whakaaro tonu au me noho mātou ki te kai i te pai, inu, inu e wā mātou, ka tahi ka haere. Taku ki te hana atu e ahua, e, e, e hiko hiko mai ana. e hiko hiko mai ana tētahi ahi i roto i nā mea pakeke nei, ka kite atu au i nā kōtiro e ahua hiko hiko ana, Ā, ana, ka mōhio tonu koe, pēnei te wai titiro, ka titiro, ā, kua titiro, ā, kua titiro. Ana, i reira tonu kua whakaaro au, ō, me haere mātou ki te hītarauta. Ana, koirā te mahi ana, a te ahorangi ināianei, nē. E, e, ana, kei, he, he whakarite, e, ki te heri mokopuna, ki roto i te, te pūtaiao, i mua i te kite tana i tērā pūtaiao. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.
Koe kore pea, e hai, e hī Ah, tarau te. wā, kai te mōhio tātou, ka maua tana ki tērā momo pūtaiao, raro katoa te ao. Nā, ka tatari koe kia tekau mā waru, tekau mā iwa rā ro, ka te hauru ka hoki mai, ne. Kore koe mōhio, Ko Kuraina taku ingoa hūra, te pai o tana kai kai reira e ara. Nei, taua rārangi rā, e te iwi. He, he whakamahana noa iho tēnei tā tātou hōtaka. Engari, kai te whakamihi e, ki a tātou. Kia kaha tātou. Kai te weriweri a weriweri, a wahora. Mm. Kei te mataku katoa te Kāwanatanga, kei mate tana reo Pākehā, ana kei te whakaturehia tana reo Pākehā. He aha nei? English becomes the official language. E, hoki tuna mai o te hea hea. Whakapau tae manu homo te kore noa. E te iwi kai roto tātou i te wāhanga tuawha o, o tā tātou taonga, a Pinepine te kura, ne? Ma te maunaarongo hoki ra i haere ai i te ara. Ko koutou anake e titikaha mai na. E kai o koutou mata i te kohu e tatao. I waho i te moana o Toka Ahuru, ko te kopae o te whare, te ara totara. Te huawai pa ra e, koia te korari e. Tēnei e te iwi te wā ki tō koutou whanaunga. Te wā ua mai nei ki te hua i te kai. Āe, tika, e kai ō koutou mata ki runga o Pāparatū. Karokaro i te taituri i ō koutou taringa kia areare ai. Me te whakarongo atu ki nā kī atu Kaua ahau e patua. Oh, mōku anake te arai o Turanga. Te mate nā o Mahaki i mau ai te rongo patipati. I mātakitakina ai koia hika mātakitaki, whiti kē mai koe i rainahi nei, tē ai o mahara, ka mate au i Wairengahika. Te kī mai koe me whakawā mārire, e hopu ana koe i ahau, kawe ana ki Wharekauri. Ka manene mai au i rō te wai, ka ū ana Ko whare ongaonga. Ooh, ka pa ano ko te waha kawa o te kawana nei kia E hika ma e, to ia ki uta ra haehaetia ai tunu ai te manawa ka kainga, ka pau. Umm, mo koro timutimu, mo Tauranga ko au. Ko ia te riri pokanoa ka kai ki te waipiro. Ki te whakamā, me whakarere atu ēnā mahi kino e hika mā e. E aku rangatira, konā, konā kupu tēnā o te wāhanga whakamutuna o tā tātou uh, whakapāohotanga o te oro o Pinepine. e mohio nei tātou i roto i ngā wiki nei i kōrero ai au Ā, ko Pinepine te Kurana te poropiti o roto o Rongowhakaata, Te Aita nā Mahaki. Ā, Te Aita, Nai tā Manuhiri, e, te kōti Ārikirangi te turuki i tito a Pinepine te Kurana. Me te mōhio tonu hoki, tātau i ahuke mai te pūtake, te matū o te kōrero o Pinepine te Kurana ki roto i ana atu kahunu. Āe, ana, i tēnei ata ka aro tātou ki te horopaki o ngā pakanga, te whakapono, te whakarau, me ngā, ngā whakawhiu o ngā kōrero ki runga i a Te Kooti Arikirangi Te Tūruki. Me pēnei taku kōrero hai tīmata, ka tae atu mātou ki te hari atu i te Ahorangi hou, ā, Ka oti nā kōrero o nā paepae e rua, ā, ka kawea atu te ahorangi hou, ka haramai nā ahorangi o tērā taha rā Winiama. E tūtaki tonu ana rātou, ka tīmataria mai e te kauhautū, e te kāhautū, a Maxwell te hīmene a Rāwiri 65. Hāngai tērā hīmene ki tēnei.

He he i e haere katoa mai ana, ara, ne, e haere katoa mai ana ou hahi ki a koe. ne, ana, koira te, te kanapatanga o te whakaaro, ana koinei, e koinei tā tātou titiro ki tēnei kupu, mate maunārono hoki rā i haere ai te, te ara, ne? Tērā rārangi o roto i te waiata o Pinepine te kura, hāngai tonu mate maunārongo hoki rā i haere ai te ara. Ana ka whakaaro ake tātau mō te hīmene a Rāwiri 65. Nā tērā reo rangahau a tērā wiki, Ētahi ka wetewete e tāua te hīmene a Rāwiri 65. Nā te mea hoki ko te rārangi kei te tīmata i tā tātou kaupapa, mate maunarono hoki rā i haere ai i te ara. E kī hoki ake ki te kupu nei te maunarono. Katahi tētahi kupu Ataahua ko tēnā. Ko te whakaaro i te tau 1883, ka karangatia e Rewi Maniapoto, uh, te minita nei a uh, Honest John Bryce. Nā, koira tana ingoa. Ko John Bryce, Native Affairs, Native Affairs Minister. Ka tapaia e tana kāwanatanga, ko Honest John Bryce. Nā, e mohio nei tātou, ko te mahi a Honest John Bryce, he whānako i o tātou whenua. A muri i tēnei ka kōrero atu au ki a koutou nā ture a Honest John Bryce. Ka ki atu rewe i Maniapoto ki aia. Ko tā koutou hara mai ki konei ki au ki a Nāti Maniapoto kai te pirani koutou te hanga he huarai, rewera. or devil, a, a railway line. Anā, ka mahara ake au ki te kōrero a Te Ahorangi Tom Noa. I ki mai e ki au, ā, e tai, ko te kupu whakahautia ai e mātou mo te tereina e o mātou e koroua kui, ko te hoiho whiowhio. Mm. te hoiho whiowhio. I roto i tērā whakawhitiwhiti kōrero a Ngāti Maniapoto, a Rewi Maniapoto, me te Minita Māori i aua tau rā, 1883. Ka kī atu a ia, ki te hiahia koutou ki te whakatakoto i tēnei huarahi ki roto i tō mātou whenua, ana tukua mai te whakapahā ki a Te Kooti Ariki Rangituturuki. Ana koira, te hoatu tana atu a te kāwanatana i te whakapahā ki a ia, 1883, ka Kī atu te kōiti, Ka noho au ki runga i te maungārongo. E kore au e hiki ake i te arero o te taiaha ki runga i a koutou. Ana i reira, ka puta tana kōrero te maungārongo. Ana, ma te maungārongo hoki rā i haere ai te ara. Ana, kei te, kia hoki ake tātou i te wā e mauheretia ana, kino ana a te kōiti a Arikirangi te tūruki ki Wharekauri. Ka tae atu te anahera a Kapuera ki a ia, ka miri atu, Kua rongo te Atua i te mamae a te whakawhiu ki runga i tō tinana. Haere mai nāianei ki te ara, māu e mau te maunārono ki tō iwi. Anā, koirā te tīmatatanga mai o te uh, whakaaro o te wairua, ā, ka tau atu rātou ā, te, te haere manene mā, te haere manene tana mai o te kōti mā, ā, mā runga i te, te rifleman, te kaipukera, ka tau ki whare o Ngaonga, ka patua he, he, he hei, hei, he poaka, hei whakamoemiti, ka hiki ko te ringaringa, ko te maunārono. Ma te maunārono hoki rā i haere ai te ara. Ne, a, ahakoa tana hiahia, ahakoa nā tumanako i roto i a ia, I te noho tonu te Kāwanatanga o taua wā pēnei tēnei Kāwanatanga ināianei i runga i te kino ki a ia, e, mēnā whakapae tonu ki a ia. Nā, i a ia i roto o uh, Tokanganui anō, ka tituatana mō Te Ateara, e mōhio nei tātou, ana i waiatatia e te kapa haka o Ruatoki ki te matatini.

Ko te mana tuatoru, ana, ko te mana motuhake. Hāngai tēnei rārangi a Mate Maunaarono hoki rā i haere ai te ara ki te mana motuhake ki aua rārangi o roto i te mōteatea 1883, kāore te pou nei mōrikarika noa. He He tohu tērā rārangi mate maungārono kei te kimi ai a. Ana me tētahi anō whakaaro, e te tau 1947, 1947, ka hangā e Rev. Hoani Lawton te whare, te marae o te Maungarono, ā, te, te Maungarono ki Ohope. Nō reira te ingoa nei. nei. Ana kai roto i te waiata, ā, kaore te whakamā i a hau te taura whiukau i titoa e rua kēnana i te tau 1916, tua i a ia e mauhere ana, Rārangi tekau o taua waiata e kī ana, I waiho ai au hei maunārono, arā, ka kite tātou te, te hono, te tātai hono o tēnā kupu, o ana kupu. Ko koutou anake e titikaha mai nā te rārangi o muri mai. He whakahē tēnei, he, nā te Kōti Ārikirangi te tūruki, ki ngā mahi a te Karauna. Ko koutou anake tēnā e titikaha mai nei, e whaiwhai mai nā koutou i a au. Kia kōhurutia au e koutou mō te aha? Kua murua e koutou o mātou whenua. Kua riro i a koutou, kua takatakahi i a koutou, kua whakakorehi i a koutou tō mātou ture. Nē, Kua riro i a koutou te mana whakahaere o tēnei whenua. Ko tāku e, e tūtuki atu nei i a koutou, te kī atu ki a koutou he mana motuhake tonu kai konei. Nā, kia kōrero ake au mō nā waiata uh, o tēnei uh, a te kōti, hāngai ki tēnei rārangi. Ko tērā o ana waiata ka tū au ka korikori i te tau 1866. Ko tērā mōteatea i titoa e ia i te wā o te pakanga, i muri mai o te pakanga o Wairengāhika. Ka reira hoki a ia i whakawā tikatia e te Karauna. Nē? Ā. ka korikori i te tino. I muri mai tērā ko te mōrikarika, 1883, i muri mai tērā ko E Pātō Reo, 1887, i muri mai tērā ko Pinepine Te Kura, 1888. Ana i muri mai tērā, tērā te ahi te kā mai, 1890. Ne? Nā, me pēnei taku kōrero i nāianei.

Ko te mahi a te Karauna o taua wā, ka whakamana e aia ki raro i te Kāwanatana nā ture, Native Land Acts, ne? Ā, nā aua ture i takahuri. Te, i takahuri tō tātou pupuri ā-tīpuna, ā-whakapapa, ā-kōrero tuku iho i ō tātou whenua. Ne? Nā, ko te kōrero e pēnei ana, kia kōrero Pākehā paku nei au. These laws aimed to convert customary Māori land into individual titles that could be anei, bought, sold, leased, or confiscated more easily. Nā, ne? Nā, ki tēnei koutou, uh, tērā rārangi e kōrero e kī mai rā, ko koutou anake e titikaha mai nā. Kāhore kē te koroua rā i te kōrero mōna. Engari kei te kōrero ki a ia, e titi kaha mai ana nā ture a te Karauna o taua wā, anei nā kōrero, hei huri, hei takahuri i te tātai hono whenua, kia whakawhāititia ki raro i te ingoa kotahi. Nō reira, ka tapahia, ka tahia atu ētahi o nā ingoa. Ā, ara e kī rā au, Kia māmā ai te hoko, kia māmā ai te rīhi, kia māmā ai te muru, te raupatu i aua whenua rā. Ā, kia ingoa ki au te aku kāwhe. Nō reira, te kupu nei i titi kaha mai. Ko koutou anake i titi kaha mai nei, anei? E whā wēnei ture, The Native Land Act 1862. Nā tēnā Native Land Act i whakatakoto te atamira i tū ai te Māori Land Court. Nā koira tana mahi. 1865, ko te Native Lands Act, ko tērā ture hei whakahau i ngā whenua tipuna ā-whakapapa kia tangohia. Ana ka herehere ki roto i te taitara kotahi. Ko te ture o muri mai, Native Lands Act 1867, he mea whakahou te ture o te 1865, amended the 1865 Act, ne? Hai whakamana kaha i te nā mahi a te kōti whenua. Ana, ko taua mahi rā, e whakakāhore atu i tā te Māori titiro ki ana whenua i raro i te tikanga o te whakapapa, ka waiho ki te ingoa kotahi. Ana, i muri mai tērā, ka puta mai ko te Native Land Act 1873. Ana, haere tonu atu ki te 1886, introduced the Native Land Administration Board. Nā, no te tau 1927, ka tū tētahi hui ki te kaha, i reira tā Piranganata. Ka tipu mai te waiata nei,

Kei te haramai tētahi kerēme kei te kōrero au i roto i taua kerēme rā mō te mō nā whenua me nā turene. A ko ake nei au ka kōrero mō tērā. Nō reira, hoki mai ki te rārangi ko koutou anake e titi kaha mai nā. Arā, koirā tā te kōti e kōrero rā. E kai o koutou mata i te kohu e tatao. e kai o koutou mata i te kohu e te tao, he kupu whakarite mo te hunga kaore i te kite i te pono o wana mahi. Ka, taupu, ka taupokina o rātou whakaaro ki wā rātou mahi ake. Arā atu anō, ko tā rātou mahi he whakamana kē i a rātou mahi. Kāre i te aro mai ki a tātou. E kai o koutou mata i te kohu e tatao. E, e kāre koutou i te kite mai. kāre koutou i te kite mai. Te huarahi ki a mātou te iwi Māori. Ara kā kite koe e kai. Hau riti tono i tēnei kāwana, ne? Kei te whakakohuhia mai, nē. Kei te huna tētahi i tētahi. Ki te tau tētahi kōrero, ā, kāre e hoatu ana te pire ki a koutou kia tae rā anō ki te wā, ē. Tae ki te wā, kua tū reiti. Ā, ā, ko mātou hei titiro tuatahi, ana, ana kua pekepeke. Arā, koirā te kaupapa nei e kai i ō koutou mata i te kohu e tatao. Kai roto koutou te kohu e haere. Engari mo tatou, ko tenei aria matua ko te kohu, o, he taonga, he taonga kai roto i aia. I waho i te moana o Toka Ahuru, ko te kopae o te whare, Te Ara Totara. He toka āhuru, he toka tērā kai waho paku atu, kai roto i te takutai moana o Tūranganui-ā-Kiwa. Mahara pai ana tātou i tērā toka, he toka hī, hapuka. Engari, i roto i tēnei, kai te hoki ake te koroua nei a Te Kooti, whakaaro ana ki ngā wāhi tapu o tana whenua e tangi ana te nākau. Kia mahara hoki tātou karekau kē ai ai Tūranga i te wā e tito ana ia i a Pinepine-te-kura, i waho kē ai ana. E hoki ana wana whakaaro ki te, e, ki te mana o te wāhi tapu, pēnei i a Toka i waho o te moana o Toka Āhuru. Ko te mea kē, kei roto i ana whatu, kei roto i tana hinengaro, i tana wairua, e kite ana ia e te taonga nei, te Toka Āhuru. E tohu ana he wāhi tawhiti, He kupu whakarite mō tēnei, mō tana noho wehe mai, mai ana wāhi tapu katoa. Me nā uauatanga e karawhiu ana ki a ia i pā ai ki te iwi Māori katoa. Ko te kōpae o te whare, Te Ara Tōtara, ko te whare i ērā wā, kua kite au i ngā whakaahua o te wā i tito ai e te kōti. Kua kite au i ngā mahi toi i te wā i tito ai e te kōti te waiata. E matomato ana te tipu o te rākau rangatira nei, te tōtara, te kaha o te tūrangawaewae, e whakanui ana i te mana, te tū pakari o te iwi, pēnei i te kopae o te whare Te Ara Tōtara, pērā i ō tātau whare katoa e tūtū haere nei. Te huawai pārae ko ia te kōrari, he kupu whakarite mō ngā hua ka puta i roto i te mahi tika. Ki au nei kei te mahi tika tāua i roto i a Te Reo Rangahau. Te huawai pārae. Nā, ko te huawai kei te puta he hua. Ko te pārae kei te puta ki waho rānō. Ko tētahi e mea ātaahua o nā momo tuhituhi pēnei, kei te mauria mai nā kupu o tō rātou ake kāinga. Te huawai pārae, koia te korari. Ko te korari nei, ana, pātai koe ki te ahorangi, ki a Wiremu Rahoti, te tumu whakaraeo, ko te korari, ko rongo i aia kia, harakeke. Ne, mm. te harakeke. Ka rite ki te korari e pua wai ana ka puta nā hua papai. Koirā hoki te mahi a te a te harakeke, ne, he rongoa, he taonga, he whāriki, he taura, ne, he taura here. Tēnei, e te iwi, te wā ki tō koutou whanaunga. He karanga tēnei nā te matua tangata. Kia hoki tātou ki te tautoko i tō tātou whanaungatanga. Kia kotahi ai te whakaaro ki roto i wā tātau mahi e mau ai te rongono ataahua, te rongo pai ki roto i wā tātau mahi. Ana ko te rārangi o muri mai e kī ana te wāua mai nei ki te hua o te kai. O, te wāua mai nei i te hua i te kai. e tohu ana kua tae te wā e hua ai nā mahi, i roto i wā tātou mahi kei te mahi tātou, ka whai oranga te iwi mēnā ka mahi nā tahi me te whakapono anō tētahi ki tētahi. Kei te kite tātou i a tātou ināianei. Nā, kei te kite atu au i a tātou ngā Māori i roto i ērā atu pāti, ā, kei te kai kē mai ērā i a tātou. E kai ō koutou mata ki runga o Pāparatū. He whakahau kia aro tonu te iwi i tēnei wāhi tapu kāinga tapu a Pāparatū, he wāhi whai tikanga kia mataara ki ngā kaupapa nui, pērā anō i a Pāparatū. Nā kia kōrero ake au mō Pāparatū, kei te mahara au i tētahi pukapuka i pānui au hoki ake tonu tekau, whā tekau tau. Kei roto i tō pukapuka rā e kī ana, ka whaiwhaitia nā Hauhau, te kōti me tana iwi, e, e mea, e, e roto o nā, o nā Tiporo, ki te patu. Ne? Ka whaiwhaitia, ka tae atu ki Pāparatu, ka mau ētahi o nā tāngata a te kōti, ka takotakohia nā kākau, puipuitia, kia taka i te tata. Na, e, i roto i nga tuhituhi a nga kaituhi Pakeha, penei ta ratou whakamarama i tenei kohuru. Uh, the government troops and the kupapa used stern measures. Nei, ara, taua kupu ra stern measures. Enari, mēnā ko tātou Kua tere te whiu o te kupu nei, kohuru, ne, kohuru. Ana ko, koirā te mahi a waha waha me ana tāngata i tērā wā. Ne? Enari ko te mea kē, mēnā ko tātou ka mahi te mahi, ka karangatia tātou he kohuru. Mm. Mēnā ko te Karauna ka mahi wana mahi, are used stern measures. Āhua rite ki nā ture Māori nei, ne? Karokaro i te taituri o koutou tarina kia areare ai, me te whakarongo atu ki nā kī atu. E tono ana kia whakatuwherahia nā tarina āta whakarongo. Kaua e noho turi ki ngā kōrero pono me ngā kōrero whakatūpato e puta nei i au, e puta nei i te iwi Māori. Me aronui ki ngā tohutohu me ngā kupu a te huna whai i te reo me ngā tikanga mātauranga kia kore ai e he ngā whakatau. E, me te whakarongo atu ki ngā kī atu. Kaua ahau e patua. Ā, kei te kōrero te matua tangata, Anā, he aha? Hei aha mā koutou i te patu i a, kia, kia tere ai tā koutou tūkino i a mātou? he inoi i tēnei nā te kōti, kaua ahau e whakamatea. E whakaatu ana i tana hiahia kia whakawā tikatia ia ka kite koutou te tika me te rongo. me te rongopai. Mōku anake te ārai o Tūranga, e kōrero ana mō tana tū hei kaiwhakatū, hei parepare mākahu whāia mātou huri waka nui ki Tūranga Nui Ākiwa. Ne? Hei parepare, pare atu. hei parepare mākahu whāia, whāia ko te pai, Koirā tāna. Hei parepare mākahu whāia mātahuri wakanui. Ne, ana, kia, kia huri wakanuihia waihoa tūranga. Ne, ahakoa nā raruraru, nā koutou ke i tahu te ahi tuatahi o te mura o te kaipakanga. te matena o Mahaki i mau ai te rono patipati. Te mōhio te koroua nei a Te Kooti Ariki Rangi Turuki ngā kōrero mō Mahaki. I āhua pērātia hoki ia e tana iwi, nei, mea whakakāhore ia. And pērā anō hoki a, ngā poropiti i whakakāhoretia e ngā iwi. Koirā ia i tiki ai tēngoa nei o Mahaki. A, i maumahara ana ia ki ngā mate o te iwi e pā ana ka whakakāhoretia rātou a Mahaki. Ka horapa nā kōrero huhua kāore ā rātou kōrero i te kōrero mō Mahaki. Ka whakahokia mai ai a Mahaki, he aha ai? Nā te mea kua ritea ia ki a Mahaki. Kua whakakāhoretia hoki ia e tana iwi. I mātakitaki ai, i mātakitakina ai, koia hika. Mātakitaki. e tohu ana tēnei i te inā kitena, i mātakitakina ai. Ne? Nā, ko te kupu nei mātakitaki, e whakahau tērā, te nui o nā mea kai te kite aia e whiu ana ki runga i te iwi Māori. Ko ia hika mātakitaki. Kai te kī a ia, Anā rā, kai mua i a tātou e kai mai ana te mura o te ahi. Ne. E tohu ana i te, i ngā kaupapa katoa e mura mai ana te ahi o te kai pakanga, e tohu ana tērā i te mura mai o te ahi o ngā mate urutā. Ā, ko te mate urutā nei, Tōna kupu Pākehā ko te infectious diseases, ne? Rewharewha rā atu, rā atu. Ā, ko nā ture ēnā e heke mai nei, koirā nā ture i kōrero ai ahau. Ā, kia tū tātou ki te awhina i a tātou. Nā, ko te rārangi o muri mai e te iwi anei, tauke ki au tēnei rārangi. Whiti kē mai koe i rainahi nei. Ne. Te ai o mahara ka mate au ki Wairengahika. E, nā, tēnā, whiti kē mai koe i rainahi nei. Uh, māmā noho tērā. Nuna nā he noho nei koe i tae mai ai ki tēnei motu. Kua whakakake ake o turei runa atu i a mātau katoa. Ko wō ture kai te arahi i a koe hai tūkino i a mātou. Whiti kē mai koe i rainahi nei. Anā, koirā tētahi kupu o roto i te Tairāwhiti kai te rongohia i ēnei rā. Kaha te haere. Ko ētahi ka kī ki tainahi nei, Ko ētahi kāki rainahi nei, ā, ko tātou o tēnei taha, ā, kāki o inanahi nei. He karanga kia puta mai te tangata ki te aroaro o te kōrero. Kaua e noho huna. Me tū mai a ki te whakatau i ngā take weriweri e, e tūkino nei a tātou.

I reira ka tipu mai te whakapae a te Karauna. He pūraho rua te tangata nei a Te Kooti. Ko tana mahi he kawekawe kōrero ki ngā hoariri e noho ana ki roto i te pā o Waerenga a Hika. I te hēwe rā kōrero. Engari kua whiua te whakapae ki a ia. Engari i te hiahia tonu ētahi o ngā Pākehā kaipākihi o taua rohe rā kia whakakorea atu ia i roto i te takiwā, i runga i te whenua nei. Kia āhei ai rātou ki te whai wā rātou mahi muru whenua arā atu arā atu. Mm. Kai te kite tō ki rātou he pakari a Te Kooti Arikirangi Te Tūruki. Ana, te whiuatanga hea o ia, me tana iwi ki whare kauri, ka takoto i a ia te kōrero nei roto i a Pinepine, Te ai o mahara ka mate au ki waerenga hika. Nā, ehara i te mea ka mate ia. Enari i reira, ka whakaeketia, ka taupokina uh, ia uh, uh, ki te mate o te, o te whakaaro a te karauna i mahi kino koe. Nō reira, ka mau koe i a mātou nāene. Ara, i reira, ne? Ka ki atu a te koti, a tēnā whakawā tika i au raro i a koutou ture. E kitea i koutou karekau mai e. Ana kai roto hoki, kai roto hoki etahi o nga rarangi o te waiata kaore te po nei. Na taku nakau i kimi ai ki te ture, ra, ne? I tiru au ki a koutou ture. Na taku nakau i kimi ai ki te ture. Na konei hoki au i kino ai ki te hoko hi, hei aha te hoko e. Nā, ka tū au ka kori kori 1866. Nā, a muri iho ka kōrero no tātou mo taua waiata. Nā, ko taua waiata nei ka tū au ka kori kori, he mea waiata taua mō te atea rā e, e ōpōtiki mai tawhiti. Arā, ki te, e, ki te matatini i raro i a Taranaki Mauna. Ne? Ka kite tātou, ne? E, i ahu mai, ka tū au ka korikori i te pakanga o e, te ai o mahara, ka mate au ki waere ngahika. Te kī mai koe me whakawā mārire, wei whakapono au, ka whakawā tikahia au e koutou. Engari kāore kau i whakawā tikahia. Engari, kāore tāku kupu i whāia mai i a koutou, ka whiu e a koutou au me aku uri ki runga i te kaipuke o te kira, te St. Kilda. Mm. Hopu ana koe i ahau, kawe ana ki whare kauri. Ne? Hopu kina, ka mau, ka whiua ki roto i te kaipuke o te St. Kilda, te kira. Nā, ko te kira nei, e, ko tōna āhua pēnei i te schooner nei, he kaipuke, e, i roto te kira, i roto i te waiata ka tūauka korikori, kai rere takoto ana tawa kōrau. Nā, ka manene mai au i rō te wai. Rua tau rātau ko tana iwi e noho mauhere ana. ki Wharekauri. Ana, i tikina ai e ia te kupu nei manene, kua pēnei noa iho au i tētahi manene nei. He aha hoki au pēnei ki ai? Mm. Ko au tēnei te tangata whenua o tēnei whenua. kua rere manene mai au. Na te mea hoki, i rere huna ke mai rātau ko tana iwi i runga i te kaipuke o te Rifleman. Ka ū ana ko Whareongaonga, O, e te iwi, hai whakaoti tā tātou hōtaka i tēnei rā. Te kāinga nei a Whareongaonga, nē? Rangiwaho marae. Uh, I te tau 2018, uh, ka eke te kotahi rau 50 tau o te whakanui o te hokitana mai o Te Kooti me nā whakarau, me tana whakarau ki, ki Aotearoa nei. Ana, ka whakanuitia te hāhi ringatū, hei reira tō tātou kīngi, a kīngi tū. Ana, ko te pukapuka i tuhi e au, ka ū ana ko whare ongaonga, nā te poutikanga o te hāhi tō pukapuka nei i tū ai. Ko tana tono ki a tena tuhia mahi pukapuka hei whakanui i te 150 tau. Ana, ko te ingoa o te pukapuka, ka ū ana ko Whare Ongaonga. Ā, mā koe i mēra mai taua pukapuka kia kahi, mutu ana tana e tita, ana, koutou e pirani, ana, kua tae e koutou ti. E te iwi, ā, um, kaupapa anō tāku, pēnei a tātau nei. Ā, me mihi kia koutou katoa e manaakitia koutou i roto i ēnei wā o te pōhēhē. Manaakitia tātou katoa e, e aro ki a tātou katoa i roto i te, te whakanui pai i a tātou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.